Nawr, ma' 2020 wedi bod yn flwyddyn od iawn. Ond un peth sy 'di cadw fi i fyn', yn enwedig yn ystod y lockdown, odd gwylio TikToks. Ma' TikToks Cymraeg wedi dod yn fwy fwy boblogaidd yn ddiweddar, ac felly o'n i meddwl bydden ni yn reacto i gwpwl o'r TikToks Cymraeg gore i fi 'di gweld mor belled. Nawr y cwestiwn yw beth sy'n neud TikTok Cymraeg da? Fi'n credu bod lot o Dafydd Iwan, bach o bicer y man, sosban fach, ac yn anffodus lot o bobl yn trio gweud fod popty ping yn air go iawn. Dyw e ddim. Nawr cyn i ni fynd ymhellach, newch yn siŵr eich bod chi'n gwasgu ar y botwm tan-ysgrifio isod er mwyn cadw up to date gyda beth sy'n digwydd ar y sianel Pop Tee. Sai cweit yn teimlo'n barod eto. Fi'n credu bod angen i fi wisgo rhywbeth sydd bach yn fwy Gymreig. Barod. Con i off dy'r TikTok gynta. Fi'n gwybod bod hwn mynd i fod yn brilliant yn barod achos y gân. Dyma oedd y gân o'ch chi moyn mewn disgo ysgol gynradd. Gwych. Yr unig beth ydyn ni'n gweud yw, pam oedd e'n gorffen mor sydyn? Mae'n gael mwy, mwy o moves. Dechreuad da iawn i'r Tic Tocs. Dawnsio, Hei Mister Urdd! a ddraig goch ar y sgrin. Beth arall fyddech chi'n moyn? Ymlaen â'r fideo nesa. I've just realised something, that in Welsh, chicken is. Is Q. Cymraeg lefel A'n dod yn handi weithiau. But if you were to say I'm eating a chicken burger, you'd say dwi'n bita. Burger Q iar. Sai'n dod i TikTok i ddysgu sut i ddweud cyw iâr. Cyw iâr, cyw, chick, iâr, hen. Chicken. Chicken. Chicken burger, chicken burger. Chicken burger! Dyma beth ddylen ni fod yn dysgu yn ysgol. Pam o'n i ddim yn gwybod am hyn cyn, cyn nawr? Dyna'r cwestiwn. Naw allan o ddeg i'r TikTok yma, achos faint mor mind blown ydw i. Enw'r TikTok nesa yw Five Things You'll Find in a Welsh Kitchen. Sai'n gwybod beth yw'r gwahaniaeth rhwng kitchen Gymreig a kitchen Saesneg, ond cawn weld. Hello, my name's Caitlin Kyne and welcome to 5 things you'll find in a Welsh kitchen.

Right. Mi'n ddweud hwn am y tro laf. Does dim siwd gair a pop di ping. Make rod on yn iawn. Pop di ping ddim. Just neud lan. Even though I've never called it a pop di ping in my whole entire South Walian life. Exactly. Byth di galw fe'n pop di ping achos it doesn't exist. Now you may be fancying have your own little laundry room, but I don't, so I have mine in my kitchen. A washing machine! You don't cook food, but you put your clothes and then makes them all clean. Mm. For all you tea and coffee lovers, a kettle! Nes i fwynhau'r TikTok yna er bod fi ddim yn expert yn y gegin o gwbl. Oedd e'n ddoniol, oedd y popty ping wedi annoio fi tyma bach, so Nai roi chwech allan o ddeg i'r TikTok yma. Bore da plant. Bore da Misus Jones a ffrindiau. Mae hwnna'n classic. mewn ysgolion Cymraeg. Lush. Eisteddwch. Geometric shapes isn't that exciting blwyddyn dau, ww! Na, fydde ddim yn exciting. O gwbl. Misus Evans, any chance I could borrow you for just dau munud? Dau munud? Nope, thank you, fabulous artist. Sean, hello, how are you feeling after yesterday? Lot better, you're looking a lot better, lovely. Glad to see you back in school. Pam wedi bod yn sarcastic i Sean? Dyna fy nghwestiwn i. Give him a break, mae wedi bod yn dost. Excuse me, excuse me girls at the back. A nawr mae'n clico. Pwy mae'n meddwl yw i? I know I near you and I can hear your voices. Quieten down please, box out. Misus Evans, Nice seeing you Blwyddyn Da, enjoy the rest of your day. Well it wasn't nice seeing you. Ddim yn lico'r ffordd nath ti siarad â Siôn. Na allai lico. Roedd TikTok yn dda, ond o'n i ddim yn lico y cymeriad. So, 4 allan o 10. Ymlaen a ni ar TikTok nesa. Are you Welsh? I am from Wales, yeah. I've got a friend from Wales, you must know them! Dyna literally be mae pawb yn gweud pan ti'n mynd ar wyliau. Mae nhw jyst yn assumo bod ti'n nabod pawb o Gymru. Wel, ni ddim, alright? Wales is a pretty big place, not everyone in Wales knows each other. Her name's Carys. Carys Jones from Swansea. Abertawe. Yeah yeah she lives in Uplands. I do know Carys but that's beside the point not every Do you know what maybe everyone does know each other in Wales. Yr unig bryd na i cytuno bod pawb yn nabod pawb yw yn y Steddfod. Ch'mo' chi'n trial rysio i fyn' i ragbrawf, myn' i gystadlu, a wedyn ma'ch myngi, ma'ch mam yn stopo i siarad â pawb fel, O, gosh dwi ddim 'di gweld ti ers blynydde. O 'na ti, o ers Aberteulu. Ei, Come on, fel mae pawb yng Nghymru a nabod pawb yn Steddfod. Dyna'r cwestiwn. Dyna'r cwestiwn. Felly, diolch yn fawr am wylio. Cofiwch, os wnaethoch chi fwynhau, i danysgrifio a licio isod fan'na rywle. A chofiwch i ddod nôl i wylio'r fideo nesaf ar sianel Pop Ti. Tan tro nesa, tara!